Chiegni uru nyikwa Ramogi Ajwang', akelonu ero chenrono ero mar go mbaka gi Jaber Nyar Onagi mikeloni kod an Jaber Nyar Onagi. Ae chenrono ero ma kawuono wadhi yudo thuolo mar goyo mbaka kod ah, mong'ere kaka Joseph Okanda ma bende ong'e huma mare ya kuom ah, Okanda Tours and Safaris kendo en kod lony e weche go eko mag uh, video production. Ageno ni wadhi goyo mbaka maber ahinya kendo wadhi medre paro ero mathoth kaka um, jok onagi. Uh, adwa kawo thuolo ni eni mar rwako wendo kendo chako twak e yono ero makare to kachako wendo ma kawuono oroki ahinya e e studios wa makawuono ah. ma daher mar mondo mi inyis jowinjo kawuono ni in ng'a to wanena in ng'a
ah, erokamano mokwongo kuom rwaka e studio ka kawuono mondo wagoye mbaka matin ya koro kuom nyingena mhm. matiyo mong'eyago mhm. en joseph owino kanda mhm. awud migori Mm. Kamoro ni Suna West Sagero, gweng' miluongo ni Kipasi. Kipasi. Kipasi. Mano e dalawa monyuola eh? Mm. But uh, adak e Nairobi mm. kendo atiyo e Nairobi. Aha, une jok moko waluongo ni Bon Town. Ah. Born and bred in Nairobi. Ah.
Anonyuola dala kendo asomo dala. Mm. Koro bang' tieko skul eka koro wach manyo kela e boma. Okay. Eh, Koro kiwacho ni isomo dala, isomo dala from primary to
somba te from primary to form 4 asomo dala. Koro college ema biro atimo Nairobi. mm. Asomo weche mag tour and travel mm. kendo gi saa mawuoye ni um, I, I run my company mm -hmm. company mar tour and travel mm. iluonge ni Okanda Tour and Travel tours and travels. Yeah, or Okanda tours and safaris. safaris. Yeah. Koro inyalo luonge kamano. En company mobedo registered mm. kendo en gi barupe moyienwa operate mm. e Kenya kendo East Africa mzima. Mm. Koro company ni basically gimwa deal go ahinya mm. watimo safaris to Uh, national parks kaka the known Masai Mara, Amboseli, Nairobi National Parks, Mombasa, kamora mora ma digomb mondo idhi wamiyi yot mondo ichopi. e weche moluwore kod safaris to gi tour koro mano e gima watimo sana sana but ne wa venture into other things like booking watimoga bookings mag flight and hotels mm. Mago bende watimo e Okanda Tours mm. to gi mamoko mathoth. Aha.
E ka ero ka agombo na duoke chien matin kiwacho kata ni sombi isomo dala that is from mm, preschool to high school yeah. and depenjre ni ah to mwacho no somo migori na ja migori pok nanene sikul mane ma be wanyalo wacho ni somo okay uh, Achako skul eh, skul miluongo ni Nya- Nyailinga Primary School. Nyaili? Nyailinga Primary School. Mano is Luo Kurio.
Mano luwo yawa. e koro kanye ma asomo Nyailinga asomo from eh, class ah, nini nursery school yere kane onge pipi one wi. Mm. Ne wachako gi siji baby class. Eh. Asomo kanyo nyaka e class auchiel. To katieko auchiel to tere skul moro ni Bondo Nyironge primary school.
Still in Migori.
Still in Migori. Mm. Koro kanye matime klas abiriyo gaboro to ka natimo klas aboro mokwongo ne arem nokakalo maber to okela Nairobi tie wadwa mane nitie Nairobi ka mhm. tabiro ka tiende anuoyo klas aboro Nairobi ka koro ka nabiro anuoyo Nairobi mana kale maber mabe ka nakalo to skul manadwaro ne ok otera nikech maybe lack of school fee. Koro achaka aduogo atimo high school kendo da dala. Mm. Koro dala kanye machome form 1 to form 4. E school miluongo ni Sagero Mix Secondary School. Kanye masome ma tieko form 4. Katieko form 4 To koro nikech babwa ne pod nigi nyithindo mang'eny mane pod opuonjo mhm. koro nanyiso babwa ni an kami koro gik nikech nayudo C plus to anyiso babwa ni koro nikech in gi nyithindo moko chien mhm. to school fee mar college be pod ng'eny mhm. we aweya gi kanyo koro adhi achak kenda iwinjo mm. koro kabiro kendo aduogo ir owadwa mana timo klas aboro ire cha kendo mm. aduogo ka to abedo kode like some months nok en one year mm. to aneno ka bedo kode ne onetekna nikech nabedo abeda to an ng'ama nang'e ni nasebedo nadhi skul to aneno ka en be en gi ting' ok onyal koro ne kazinda moro ne nitiere kamoro ni kitengela yo nairobi kocha mm. To agochone to notera omanyona tich moro mar otel kama. Koro ka nomanyona tich to ka nadhi kanyo to atiyo matin matin to atimoga research nikech owadwa ne timoga ne oran ga NGOs gi. Koro nanenega ka obiro ga gi wasunge kanyo every time moko dhigo nyaka dala. Koro ne an gi gombo mar an be atiye Wuotho kodgi. kodgi wasunge winyo. Koro kanyo mana timoga research kaka Anyalo romo gi wasunge, anyalo tiyo tijni, this and so and so. Koro one day hmm. nitiere mzungu moro nobiro ga e project mar osiptal moro owadwa ne nigo Nairobi kacha. Hmm. To mzunguno nobiro gi idea moro ni mar tugo table tennis. Mm -hmm. Koro table tennis koro kacha kaka nobiro to oyudo ka one idol obviously kama ne pod atiye cha ne ok ber koro en, owadwa nonyisa ni asoya kacha ati gi mzungu cha mzungu no nokocha mabedo professional coach mm. ma nan gi certificate mar table tennis level 1 mm. ing'e nitie level 1 2 and 3 but na agik okang' mar level 1 mm. koro ne waran go ngo ne wapuonjoga nyithindo kanyo e nairobi kanyo mm. koro i was a coach nikech mzungu no en nodokga thurgi to wena project an mana ran mm. koro bang'e no ema chakoga mitga gi wazunge wazungegi to ka namitgi to nayudo adi moro mm. achiel moro mano onyisa ni nitiere app moro iluongo ni coach surfing Coach surfing, coach surfing. To table tennis. Uh, uh, coach surfing ni en app moro minyalo meet with people around the world. Mm. Koro basically gima ne timore kacha en ni uromo gi ng'ato e, coach, e, e, e app no mm. to onyisi ni ada biro Kenya mm. to ankia ng'ato Akia gima nya dhi maybe adwa timo gima kama kama koro adwa ng'ama nya wuotho koda kaka guide iwinjo. Mm -hmm. Koro kowuotho koro kan obiro kanyo mm -hmm. na mzungu mana yudo mokwongo ne ni ya Spain iluonge ni Daniel. Mm -hmm. Koro Daniel ne wuotho go Nairobi ma odhi nyaka Mombasa koro kan odok mm -hmm. to nomiya siling alfu prabich iwinjo. Mm -hmm. to diere go alfu prabich no pok namako. Yeah, that was money mm -hmm. koro nomora momeda mijing'o koro natimo more research koro nikech koro no wawuotho kode kuonde ma koro nayudo moko nyisa ni adwa dhi nairobi national park adwa dhi karura forest adwa dhi kama kama koro ing'e ni kuondegi an pok adhi ta act like awuondra ni an an guide iwinjo mm. Kamano e kaka gimo nobino biro e pacha ni koro ne opok adhi e, atieko skul adwa dhi timo somo ang'owa tourism iwinjo mhm. koro kanyo mane pesa mane ayudo matin matin gi ma nikech onge mzungu minya tiyone to okomiyi tip iwinjo mhm. okomiyi tip koro nomiyaga tip to na was saving koro mana dhi eh, asomo course Utalii College matieko koro kaya mm. to ti nitiere company moro ni Vismart Adventures and something mm -hmm. koro Vismart noluonga koro ne atiyonegi kaka marketing marketer mm -hmm. koro kana ateronegi wendo mm. to gimiya siling aluf adi kuom wendo achiel koro kanyo mane Nitiere welo ma konyisi ni miwa budget, miwa itinerary, to an be akwongo contact dhi smart giorna koro ka aorne wendo mondo a convince wendo odonj e box odhi. Odhi kuno. Koro kane giorona budget, to aneno ka gichajo pesa man malo. To ato gimiya siling' aluf adi? Alif achiel. Kara awacho ni jogi wuonda, Jogi walo. jogi walo koda. Gini an be anya time, iwinjo? Koro kanyo mana chako niya, koro an kayudo wendo tang'ang'ana mm. atimo gini kenda ma hotel ma ginyisa ni gidwaro mm. ta contact gi direct ni to koro gima nadhi ahaya en mana gari mag tuwagi land cruiser mag tuwagi mm -hmm. koro kamano e kaka nachako ma come up with my company mm -hmm. to awi maber kata awi marach nadhi ayudo tich gi iranian embassy

Al International nikech kaka nayudo uh, tich contract gi Iranian embassy no mm-hmm. eh, nitiere kaka diere corona tari diere corona cha nitie kaka nayudo ng'ato ka oya Iran Koro ng'ani nobiroga Kenya to lockdown to oyude. Koro ka lockdown to oyude ka to yudo koserumo kod pesa. Koro koseyudo orumo gi pesa to odhi okontakta e coach surfing kocha chande. To ng'ani noyudo ka ng'ani nie wheelchair, en ng'ano ok wuothi. to yudo ka wambe oketnwa lockdown naonge kod pesa iwinjo mm-hmm. koro gimoro kaka nokwaya ni onyal biro da koda to gimoro nyisa ni yawa ng'ani biro chama moka mm. chunya moro nyisa ni ya weya weya kony ng'ani nikech naneno ne oruma en e wilcha en ng'ama okuwuoth to nyisa ni hotel mane odakie osariemb
en ja iran mm. en wine en mwarabu mm. koro Kaka nadhi aomo ng'ano makele e oda, koro ng'ani notiyoga online. Nitie kaka classes ma nobedoga go online. Mm. Koro tiyoga, iyudo ni a week kochule, tonyalo miya kata siling' awach kata ni alufu prariyo. Mm. Tomiya ni ma Jose ma inya nyiewogo chiemo mwa wacham. Koro no, ma- mano be nomotiveta ni en ng'ama at least en gi concern. Koro chieng' moro anochiewa ma gokinyi ni adwa ni itera manyane kama embassy ma Iran nitie an gi appointment. Mano is within Nairobi dong. Eh, en lower Kabete. Aha. Koro ko- kwadhi kacha to ne waromo gi ambasada margi to wabedo kaka koro wabedo ni. To kanye ma ambasado mi openja ni what is your name, itimo ang'o, to ere gimomiyo niamua ni kony ng'ani. Mm. Kare ng'ani ne en ng'ama duong' kocha to yan ne ok ang'eyo. Iwinjo, ne en ng'ama duong' kocha. Koro kanyo ka naya, anya paro. Mm. Jogo nomiya alufu mia adi. We. Ni asekonyo ng'atgi ni kendo nikech pod odhi bedo oda to akonygi. Ne giwewa chieng'no giwewa kamano. Gimiya pesano mm. to an wadok iwinjo. Mm. Koro katieko two days mm. to ng'atgi manan ga otni mm. koro nyisa oluonga nikech nawene ga room na mar bedroom nane one bedroom mm. awene room na noninde an nanindo gi matrese eh. to luonga e room ne kono nyisa ni jose eh, ambasada mm. onyisa ni in two days time mm. gibiro ka mm. to odwa ni mondo imanyane ji mia ariyo gibiro gi food package mar ji mia ariyo kech mm. gida biro neno kama dake mm. to gidwa biro konyo ji ma gikelo chiemo ne ji mane area koro nawuotho kadhi awuotho i jirende ka abiro anyisogi ma be nobedo tich matek ke ji nobiro mang'eny mokalo mm. to ne gibiro gi chiemo package packages ne gisapak gi 200 packages Koro kaka ne gibiro timno, ne gibiro tim maduong' to gibiro oda mwabedo mwawuoyo. Koro kwawuoyo ma gineno, ne en- ok gijaro kata ni wadak kama rach ama no. Koro chieng'ne man wawuoyo to an koro miya appointment kenda ma ng'atgi ni onge. Nyisa ni In koro idhi. ni certain date ibi ane embassy. Koro kadhi kanyo ema nonyisa niya Niwacho ni timo tourism. Mm -hmm. Koro nikech waneno ka in a young, uh, young man ma is trying to work hard kendo in gi chuny maler, mm -hmm. wadwa konyi. Kaka wanya konyi, wayudo ga mostly tourist eh, embassy ka sana. Mm. To wamiyo gi ga company madongo dongo gi. Mm. Koro tourist mobro yudo gi, wabro miyi. Bas, uh -huh.
Koro kaka nawinjo gino, eh, namor ineno. Mm. Koro ne kosenyisa kamano to nyisa ni ichajoga packages ma gichajo nang'o kiang'o kila kitu mm. to nanyisogi koro nobedoga kamano koro ka tourist obiro to gimiya tich makata sani ma giconnecta gi gimiya connecta gi travel agency moko Iran ma sani kelonaga nyaka tich nyaka kawuono mm. koro gino nomiyaga tich ma noinua ya from yani ground mm. to another level ineno mm. makoro na nikech an tije na pok na manage ga inyalo yudo ni jogi obiro kata ji prang'wen mm. kata ji prabich ineno mm. ama pradek mm. to an ng'ato achiel ni an ema manage gi makata mm. jomoko wuoni group maduong' ni tiyudo ku mm. iyudo kanye to nikech gin nikech gin ema gimiyago tijno mm. Koro kamano e kaka nomotivate ama ok koro aregister company na ama aketo gimoro amoro obedo sawa, amanyo link gi hotels, booking kila kitu ma sani bookings go koro ang'eyo kaka atimo gi mayom. Mm. Ma an wayawo ofis marwa, ofis marwa ni Lakisama. Mm. Mapa is operating up to date. Mm. Koro sani wa operate maber nikech already wang'e ni wan gi kama tich yaye. Mm. Koro bang'e no be ne wachako wamanyo links gi US matin mm. to gi India bende wayudo tich matin matin kamano.
Koro nikech in um, interior business mero mar tours and travels Yeah. To be wantiere chenro no ero mar gomba ka jaber nyaro nagi. Yeah. To in one of our mottos is na, ni wagoyo ga mbaka kendo wamedre paro kendo kendo wakonyore wamedre paro kuonde mogine. Yeah. So in like in my experience seche moko ambe seche chien kanyo ne nitiere kaka asetiyo kod tours and travels but nan as an employee but koro jogi naneno ka gi ka gi include ga many like manyo visas

specialize on that also like i want to do visas and passport because of that mm. yeah at uh, I don't know take radio kamba present safaris kasto wadhi moro ma production mar masters african yeah. koro uh, tours and safaris kai challenges mage ma ineno uh,

So uh, obviously some people will get job and also it will give some people um, I mean a new experience because tourism is the only job we do as we enjoy and get new experience you connect with the different people you know, you know yeah it's not like you're just in the office every board there we get connections maybe hapo ndani unaweza pata mtu amekuja na tena kupatia opportunity nyingine, unaona e, labda kuja tu mlikuja tu kuangalia opportunity then you, you can get create that connection and you maybe you start doing other things like each along a network yeah, each along a network mm -hmm. yeah so I want Okanda to us to be big company tupatie watu wengine pia opportunities Ng'ato nyalo penjore ni ah, to wuod luo ma pod tin atinda ni ere kaka ne ere kaka obedo so focus ma uh, oketo pache ni mae gima odwa ni achieve to oriere gi yono tir like ang'o ma motivate ga ang'o ma drive mondo mi chop mineno chopeno ero Okay, one of the thing ma drive mondo achopi kama mami, yani mami atiyo kama pok achopo kama dwa nachope mm -hmm. pod an mabor talemo ni chieng' moro abiro chopo mm -hmm. but gik mamiya motivation mamiya tiyo matek en uh, my family background mm -hmm. yeah, me I came from a humble uh, family background yenye mimi uh, eh, alamoga Nyasaye ni mondo gwedha mondo Akony jonyuolna kod jodalawa mm. kapod gingima. I wanted to change my family a single handed man ineno mm. kopo ni an ema nyasaye ne nyalo tiyo koda ni mondo achange that home mm. i wanted to do that koro mano emomiyo an adwa nati matek mondo at least i bring some change even if it's not full but mm. some change in our home Yeah, iwacho yeah. gani you left home to change home. You left home to change home. Mano goli dala. Eh, mano.
Waseyudo kaeri ni itimo gigo eko mang'eny. Wantiere kod African Masters ma bende omejor in video production. Uh, did you also go to school for this koso ma to is only a passion ama uh, Okay, uh, yes, mana kaka iwacho, apart from Okanda Tours, koro nachaka achako gimoro ni mar African Masters. Mm. African Masters uh, for now we are dwelling uh, videography, yani mm. video production. Mm. Koro gimomiyo nachako gini an gi big dream about African Master anyway better than what I have now en ni chuny oheroga thum sana mm. to thum chuny oheroga thum mar ohangla sana ineno uh -huh. koro nok adwa ni like abed abeda ni an awinjo tho awinjo tho adwa ni amba bede e iye iwinjo like abi part of what i love uh -huh. koro emomiyo nawacho ni ah Adwa chako gima chalo kama mm. at least mondo chieng' moro ambe abeda taneno ni eh, video chani mana ogo ogol mm. iwinjo mm. to another thing momiyo achako gini ma be is one of the things manyalo miyo jawuotwa kod kendo nyiwa opportunity mm. nikech sani yudo Kenya like percentage maduong' mm. uh, eh, jodonje talents nikech tich onge Koro ji oyudo ni talent be en tich kendo en gima nyalo kelo ne ng'ato yuto moro matin. Mm. Koro nikech ma gima ji be mang'eny timo mm. to iyudo ni ng'ato nigi talent lakini mm. oonge nyalo kata ng'ama bak bade onge to wawacho ni wanyalo chako gima kama mondo wapromotgo Uh, nyithiwa bende mm. ma wanyalo maybe bring on board mm. eh, koro african masters eh, wan sani wadeal gi video production mm. but we, we are planning to, to do make it bigger mm. nikech we wanted to come up in something called label label and ni and full production ineno mm. full production under one umbrella koro watimo wanyalo timo audio wanyalo timo ni video, video. Koro inyalo yudo ni nitie nyithindwa moko kacha man gi talent to gionge gi nyalo, wanyalo sign gi ka to watimo ne gige nono for a period of time ma gine ni koro ginya manage kendgi to wanyisi ni koro in dhi oko idhi chak kendi. Koro mano e dream mar African Masters ma an go. ni in future adwa create something bigger than what I have. Yeah.
Mm. Iwacho kata ni uh, imagine in Ohangla video production. Be inyalo yieno wacho ni achiel kuom tije ni ma isetimo ma bende wanyalo yangi godo. Yeah, African Masters sani kor ka en gi awach ni dweche ariyo. Uh mm-hmm. -huh. En gima wachako nyoro. Uh mm. -huh. En gima pok obedo. Uh mm. -huh. To sani Ah, tich mane watimo mokwongo hmm. unya dhi e youtube kacha ung'i thum mar papati eh, thum iluongo ni ranyisi mar hera mhm. thumno wan emane watimo kendo en wan first project marwa hmm. to wan gi mo, mo to come hmm. nikech wadwa timo gik moko mang'eny kendo gik moko maler. Aha, mano Yeah. ber. To kendo komede wiye kanyo kendo gin e producers mag Nyaronagi TV ma be kelo nu chenro noero mar go mbaka gi jaber Nyaronagi. Gin ema Kamano. gi host wa kendo gin ema gimiyowa edi platform ni koro umed mana miyowa tijego. Ikel tich. umed kelonwa tijego mondo wane kaka wanyalo konyore godo e kindeno Eh. mabiro. Eh, kinde go eko mabiro kendo amedo mana nyisou ni uneno kaka wuod luo matin ma piny amejituma from scratch kendo wacho maber ni nonyiso janyuol ni baba in koro concentrate gi mamoko ka adwa ni atim gini kenda adwa ni mm. wamany kaka wanyalo loso makenda mano nyiso ni you do not have an excuse mar nyiswa ni kenya onge tich achara nikech kama we need support wekuru kwecho online kapuni jitumeni and uh, I believe ni mano obro loso a better country for us to like accommodate each other winjo ka wate wagerore to waneno kaka wanyalo konyore maonge ng'ama weyi wadgi piny ka yore goeko mag mag dak ama iluongo nago financial issues koro ap- a- a- akiani watiek koso akiani apenji penjo moro mogik Ng'ato Inyalo nyalo- mana penja penja. ng'ato nyalo wacho ni ah this young and successful man Yaani giwacho gani giwacho gani behind every successful man there is a woman. You isecho pokanyo koso pod shida madala utema pod dhiri. So ang'o ma pod dhi like is it shida ma dala uche ma pod dhi riko so you also have somebody who is overworking in the background ma bende wakia Mm,
honestly noka agomb ni penj penjo no lakini nikech isepenje Oh my God.
koro But anya wacho instead of ni- you- you have a choice. It's, it's actually optional. You can choose. Kenya hapana Mkoa. penjo no inya penja next time Sawa. sawa sawa Yeah. Ah, nyikoro mogi ajwang' akoro bado maendi kelowa e gikono ero mar chenrono ma kawuono ma bende iluongo ni gombaka gi jaber nyaronagi ikeloni gi Nyaronagi TV gi nyadendi achiel kende miluongo ni Jaber Nyaronagi. Ah. Ageno ni Ruoth Nyasaye dhi ritonau kendo waduoko ni erokamano maduong' ahinya kuom yie bedo kodwa e platform e, wan eri kendo migoyo kodwa mbaka and uh, please reach out also are you, are you on social media ka ng'ato nyalo wacho ni daher mar mondo mi okanda tours and safaris otera wuoth adwaro dhi vacation gi familia na adwaro production wayudi nang'o social media namba ni uh, Okanda Tours yudore social media platforms te mm. eh, kidhi e Instagram mm. eh, just type Okanda Tours mm. and Safaris Facebook Okanda Tours and Safaris. Uh, mane odo? Okanda Tours and Safaris number ni? Okay, website wa bende kidhia website idhi yudo details wa. Mm. You just dive uh, www.okandatours. Mm. King'iyo kanyo idhi yudo details magwa. Sawa sawa. Namba mar simu minya yudo wago en nono abiriyo. Mm. Um, ochiko ochiko. Mm. Auchiel abich. Mm. ariyo chiko mm. abiriyo ang'wen 0799652974 mano e namba minyalo timogo inquiries or booking or anything to know about Okanda tours just text or call dong koro uwinjo maber keluru biashara go weuru miyo jomoko gigo ni ok udwa bring your own onagi uh, kwachopo kanyo wagik Wachopo e gikono ero mar chenrono ma kawuono. Akwayo ni ngima mathoth, Ruoth Nyasaye omed rito nau. Ero uru kamano. Don't forget to subscribe, Subscribe to my YouTube channel, Yes. Nyaronagi TV. Subscribe Koseni tafadhali. muone.